ɛno no ɔn na David apre pɛ opaa fa quotation no bra na menkan na menkyerɛ wo adeɛ. Nti yɛn nso yɛ yɛ gu so. Fanta, Nnura game dɛ yɛfrɛ no game break no. Meba, meba, before David ɛɛba abɛkɔ saa war no, wonim deɛ ɛsii yɛ? Ɔhene no kura no ma no nneɛma sɛ ɔmfa nkɔ a ɛyɛ accoutrement a ano ɔden. Ɔse ɔntumi because ɔ, ɔ, ɔyɛ used to ne deɛ na ɔ use no. But here is the case, sɛ yɛwɔ coach a players no agu park no so no, ɔnim how to use them. Nya aboterɛ. Fanta, coach no a wɔn no coach players no, onim how to use the players. Kebi ti a ɔkasa ɔsɛ ma yɛ den, ɔno abobɔ yɛ, player wei yɛ bɔ na out of position. So ɔde me kyerɛ no, ɛyɛ time a yɛma yɛma obi bi sɛ fa kɔ biribi na onim how a wobɛ use adeɛ no yie. So the outcome of deɛ ɔkɔ akɔ no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ positive. But here is the case a, yɛ Black Stars coach no, materials dɛ hɔ no onim how to use them woyɛ sure nti wo ah na onim how to use them a nka yɛwɔ right back wɔ hɔ mhm. but ɛbɛfa deɛ ɔbɔ medford a yɛde ne bɔ hɔ a team no kura bɛyɛ more stable mm. than deɛ ɛyɛ nnua no nso ɔno nkɔbɔ tu mm. na defenders no a wɔn bɔ right back wɔ no ntena bench mm. fanta coach a sɛbi onim deɛ ɔyɛ ɔyusu materials ɔwɔ to to to get something ɔpɛ Fanta ɔbɛyɛ saa a ɔteɛ na ɔka Ntorɔnsamanyɔ City baabi a yɛbɔ no ɔbaa baabi a coach ne dena bɔ ɔteɛ na ɔka Jordan Ayew kɔɔ sɛ yɛbɔ no eh, behind the striker so ɔdɛ mehwɛ no mhm. anaa yɛbɔ no wɔ wings either left anaasɛ right mhm. but ne nyinaa yɛnyɛ so wɔyɛ black stars a so ɔho yɛwɔ nneɛma ne wɔ hɔ. but don't you think say ebi a na yɛ fɛ ni game ti na ɔtra try ɛwɔ such positions. fanta deɛ ɔyɛ ne nneɛma yɛ nnura na ɔhyɛ sɛn. enum.
ɛnyɛ ɛfɛ nim akyene na ɔno ɔbɔ ɛfɛ nim akyene mɔn ghana fɔ yɛ adwene
so wɔ ghana fɔ yɛ adwene wɔ yɛ ayɛ yi o bɛtia ne ɛde bɛmɛ nyame maame nka wei mɛ tie fo ntie mhm. thomas party after the game ɛna reporters efiri ghana baako ti na ɔne ne di nkɔmɔ na ɔdeɛ maame nka deɛ thomas party kan mɛ bɛ kɛn mɛ tie fo fanta ɛyɛ serious asɛ adeɛ na aba no ɛna ghana ni ɛwɔ no yɛbɛ kɛse nfɛmɛ nyame ɔse ɛm reporter no bi sɛ asɛ deɛ na esi nti na ɛkɔ yɛ faifo ano mhm. ɔse

Fanta pɛ yɛ ɔbɔ game awie o. menyɛ sure sɛ thomas te party of all people bɛka saa na kɛ bi wohu wɛdɛ mehwɛ sɛ bloggers yaa na ɔpa mmoɔ fanta kan ne bi ma me the fact ne ne sɛ
mm.
don't have in, uh, a lot of options at the right back. Yeah, yeah.
My voice now. Why he keeps playing

ntɔkwa no ho comparison baabi ama ne nyɛ yie mm. because david ɛkɔ saa ntɔkwa no mu abira no aprepare yie but yɛ yitɛ ɛɛ ɛɛ the situation a ghana yɛ kɔ world cup wei bɔ abira yɛ preparation no ɛyɛ inadequate fanta preparation no nkɔ baabiara nti asɛ kɔ yɛ bi ahwɛ deɛ yɛ yɛ ne sɛ yɛ kɔ akɔbɔ bi mm. so ɔtɛ mɛtwɛ no yɛ kɔ akɔbɔ bi but ɔman mu a yɛ ti yɛ du baabi a. Black coins yɛ bɛ kɔ competition no enim deɛ time sɛ ɛba mhm. eduru baabi kura efe no anaa minister bɛ ka kyerɛ ɔsɛ o wei deɛ ɛni sika bi a ne bɛ support so ɔdɛm etwa no ɔmo kɔ ano ɔmo akɔ bɔ bra but ne nyinaa mu no we don't care about them ampitifoɔ bɛ kɔ a yɛn nyɛ fan raising mpo mɛkae ampitifoɔ kɔ tournament wɔ egypt ɛna mhm. sika ɔmo de kɔ kura ɛden mhm. nkurɔfoɔ mu ɔmo sika papa wei a wate second chance yɛ fɛn sɛn Adom kyɛ di a ɔ. Ɔsɔfo no, odiyifoɔ no, sɔfo panin no, ɛma this amputee sika a na the then time minister of youth and sports yɛfrɛ no sɛ Mustapha Yusuf ɛsɛ ɔmo nfa sika no mmra na ɔmo nhwɛ mu ansa na nka ɔmo de ɔmo nsa ka sika no and how dare you ɔkɔ no ma no biribi sɛ ɔmfa nkɔbɔ bra ɔmo sɛ de wiase no teɛ nti fanta mese yɛ black stars no me me start ka nkɔfoɔ nyi nni and germany ɛbɛyɛ west bɛnyamana sɛ ɛda kora ɛbɛgye ɔse bɛnyamana sɛ ɛda a yɛbɛgye ɛno germany hyɛ switzerland 4 3 and ghana hɔ na ɛbɛhyɛ saa three goals na ma wo jordan ɛno ɔhyɛ sɛn against austria a yɛnim sɛ ɔmo nyɛ power houses of world football ɔmo nyɛ one of them so ɔho ɔmo hyɛ yɛ five baako pɛ na Jordan hyɛ yɛ ɛnu mpo na ɔfa bɔɔl na ɔyɛ ɔsɛ bɛ paase a nka fanta nka ntɔ net because ɔka ntumi nfura eighteen yɛ box nim na akɔyɛ biribi nti yɛ kasa a ɛyɛ sɛ bi yɛ hyɛ do ne yɛ Ghana ni but ɔsɛ yɛ de nneɛma papa gu akwan so na Mauritania yɛ de kakɔ firi hɔ ba mankɛsim ama ɔte fosu a wokɔfa bi bɛtɔn ɔno ɔbɔ Argentina Argentina hyɛ ne tu wa ebi Argentina fɔ na ɛto ɔmo bo Argentina fɔ bɛn na ɛto ɔmo bo. Fanta Argentina hyɛ no two one. Nti ɛnora team no woahu positive biaa wɔ mu. Fanta Ghana Black Stars team wei positive biaa ni hɔ ma mo bobɔ odin ma me ma ɔguy baako Derrick Kwon na ɔbɔ yɛ left back no ne pass biaa na nyɛ Derrick Kwon na ɔbɔ yɛ left back no mo bobɔ odin am sɛ mo ani faa ne so ne pass biaa na nora na nyɛ wɔ park ne so ankɔ turo a opponent bɛgye aba ama pressure sɛ ɔdɛmetrɛ no From then wohwɛ Alexander Dzuku ɛne baako yi Jonas Adjetah yeah. asɛ ɔmo mmɔ bɔɔl koraa ada nso ɔdɛ mehwɛ no nti Fanta yɛ team na ɛda hɔ ne deɛ sɛ yɛka sɛ team yɛbɛkɔ hɔ cup na even yɛ qualify from yɛ group mu a ebi a na sɛ yɛbɛfa third best mm. nti yɛbɛ ebi yɛbɛhyɛ ɔman baako bi na yɛ three point na yɛhwehwɛ ara ne yɛfa four four four no wie na ɛyɛ na ɔsɛ yɛ bi hyɛ mu a na abɛyɛ saa But Nyankopɔn to eminim sɛ oyɛ nsi because Panama abɛsɛ yɛ. Eh, nya, nyame odi Ghana ho yaw ana? Ɛyɛ sɛ yɛn di Ghana ho yaw. Yɛaka sɛ Nyankopɔn to onim sɛ oh, yɛ nsi. Oh, fanta. Mpanyinfoɔ no ankasa na wɔn di anim no. Efe, eh, sports minister. So wɔn, wɔn de adi ɔyɛ budget. And then yɛ coach na ɔno no yɛ ɛyɛ coach na odi team n'anim no. Fanta, biribi pɛpɛ bi a na ɔkɔ akɔyɛ. Mene onua no yɛ agye nso ɔtɔ ado yɛ obi osie buroni ontumi nhyɛ no. Ɛne ɛkɔba aborɔfo yi. Woyɛ aware Fanta Ghana ni di anim sɛ ɔtɔ adeɛ coach a ɔhyia broni a ɔntumi nhyɛ no nso ɔse ɔte Germany ɔmo yɛ Ghana fo anaa ɛnyɛ ɔna ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔne Jurgen Klopp ɛbɔ nkɔmɔ da bia no anaa ne werɛ fi n'adwene sɛ werɛ fi Fanta ɔno na ɛka an nti ɛduru baabi a ɔse yɛbɔ ne tiri so because ɔma yɛ hope oh me ne Jurgen Klopp ɛdi nkɔmɔ da bia nti ɛba no variation of tactics a ɔno no yɛ ɛyɛ ade ɛna ɛkɔsii sɛ yɛyɛ nnora. Sɛ nnora a post match no ɔse ɔne eh, ne technical team no ɔmo accept the blame na wanka de asɛm na abɛka meaning sɛ ɔno anim sɛ ɔmo ammɔ adwuma yie hwan na na ogyina duck out ɔno a ɔkɔɔ sɛ ɔhyehyɛ nneɛma yie nti na ɔgye saa
ɛyi coach nankasa no ayɛ sɛ yɛn de yɛagyegye ne so akyɛ ɛnyɛ yɛ o gye fefo no ɔka sɛ yɛ sɛ sɛ sɛ sɛ sɛ meme ne wo no yɛnyɛ football person obi a no waka kyerɛ wo sɛ he doesn't feel Ghanaian wate ase nti adwuma no a ɔyɛ no sɛ ɔbɛkɔ yi o sɛ ɛnkɔ yi o ɔno no ɛmfa no but yɛwɔ obi a ɔfili Ghanaian na wohu ne sɛ ne pre match interview ɛne ne nneɛma a ɔde bɔ brɛ no nyinaa kyerɛ sɛ a adwuma no a meyɛ no mekɔn dɔ sɛ wonim sɛ sɛ da wode kwasi apiaka Oh yeah. Ɔman no de kusi apiaka.
But bi sɛ sɛ otu ado ne sika akem. Na se kakra ɔmo tua ma no mpo bi ɔmo abra nsa. Wate ase. Nti otu ado nankasa no I think sɛ menim ne problem. Mm. Sɛ ebi a tactically no ɔnyɛ good o. Sɛ players no na ɛnte ne system n'ase o. Sɛ players no na ɛmpɛ n'asɛm o. Wate ase. Ɛna technical eh, staff no nyinaa nso ayɛ dinn. Obiara suro sɛ ɔbɛka n'asɛm. I don't know. wate ase mm. because nea wohia biara na ɛwɔ sɛ wohia boa ɛne players yɛma wɔ additional technical wate ase wowɔ video analyst wowɔ high performance trainer wowɔ physical trainer wowɔ wei wowɔ wei wowɔ wei nti mi nim nea otɔ ado nya mpatsɔ ɛɛ ɛɛ na mi sɛ wo ɛyi ɛɛ ɛɛ this man. Pep Guardiola mpakyɛ ɔ high performance coach. Dabi oni bi. Ebi ebi ebi mma yɛ. Ɛ ɔ fɛn sɛ Didier Deschamps ɔ high performance coach. Ebi ewu obi yɛ ni yɛ ni.
Ɛ Spain coach yɛ fɛn sɛ De La Fuente ɔno so ɔ high performance coach. Ebi ewu obi yɛ ni yɛ ni.
Wati ase so obi a ɔba ɔyɛ backroom staff ne di mma team seat so. Wonim sɛ yɛ nkɔfo bebree wɔ dressing room a ɔmo mma screen. Yɛ bebree. You understand? Ba Ghana no Ɛnam sika a yɛpɛ sɛ, wohu sɛ me papa ka asɛm bi sɛ, Kwasie, sɛ wopɛ sɛ wokyerɛkyerɛ wo nsɛm mu bebree a, wobɛnya asɛm. Yɛpɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu bebree nti, nea ɛnni kwan sɛ anka ɔba board mpo no, yɛde no ba sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu no sɛ, oh, sɛ yɛnwini a, glory ne yɛn nyinaa yɛbɛnya bi. Abrabɔ no so a yɛrebɔ no, yɛwɔ nkurɔfo bebree a sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi o wɔn ho nhia sɛ wɔn anim bɛba wonim nkurɔfoɔ a wɔn yɛ adwuma wɔn ma hama mm, bebree wonim nkurɔfoɔ a wɔn bɔ nana ado danko akufo ado bebree wɔn di mma wonim ɔpa mo mɛsan ba hɔ bie but mm. eh, ayɛ sɛ yɛn ti otu ado nkɔmmɔbɔ ne yɛfa yɛn hwɛ yɛ anyɛ fɛ nti eh, yɛn ni nkɔmmɔ kakra post match ɛyɛ conferences no eh, nsɛm a ɛtutu dwa no afei Yɛnti miɛnsa mbra, yɛbɛbie ahoma no de atom ama ho. Wo nso yɛ ɔmamba pa na wafrɛ na wakyerɛ w'adwen. Na Coach Otto Addo, after sɛ Ghana yɛgyee five one wɔ Austria nsa ano no, ɛna Otto Addo de too dwa sɛ, Game no yɛ very very very difficult, na mmom no, wɔhyia opponent a na opponent no yɛ good, wɔyɛ adeɛ, nti na ɛmaa saa five one no tumi baeɛ no. Yɛntie Otto nkɔmmɔbɔ a ɔde too dwa.

Be at least should have scored one I think if we're more intelligent in certain situations I know this uh, was difficult decisions um, I think one or two could have been a penalty uh, after reviewing it um, but this is this is football and Tiotoado no no mu coach no ɔkyerɛ mu a mu hyɛ team no mu yɛ very good nti na ɛbaa ne saa no na nsɛnkyɛfoɔ bisa ne sɛ ayɛ sɛ calibre nkyerɛ sɛ aberantɛ no yɛ mistake ma goal bi Anaasɛ bɔɔl bi faa ne so kɔhyɛeɛ, na Otu Addo, ayɛ sɛ Caleb right back hɔ na nneɛma anhyɛ da nkɔ yie na Otu sɛ, oh Ghanafoɔ mo kasa dodo, monyɛ deɛ moreyɛ no na me no me right back foɔ no menni option biara, menni obiara, sɛbe me right back foɔ no a mede wɔn ba nyinaa yɛ abenkumafoɔ nko ara, wate aseɛ, nti no right back foɔ no wɔntumi mmɔ nti na calibre nti no na ɛbɛtumi abɔ abɔ ne yie. Yɛntie sɛdeɛ Otu Addo de saa nkɔmmɔbɔ no to dwa.

nti na yɛhu ne saa no ɛno yɛ nkyerɛmu a ɔtu ado nso ɛtumi ade tu dwa yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa nso ɛtumi de ba wo sɛ duu baabi no ghana yɛserehyeeɛ ne yɛbɔ five back ɔse na ɔmo ntumi yɛn continue the same way ɛmbɔ ɛyɛ four back na nhwɛ na goals no bɛdɔɔso the tactical man ɔn sɛ coach no ɔredi game mu paa nti ɔhu sɛ dabi deade no ayɛ ne deɛ ma yɛnkɔ na yɛmmɔ five back ɔtu ado
Ntsi Kotso to Addo no no, hɛn ɔkasaae paa, na ɔkyerɛ mu a, ɔpam wɔ mu ntsie no yie. Wo a wotie no nso, tie no yie. Otu ado sɛ ɔno, ɔno otu ado, a ne nkyi efi Germany, ne fa bi efi Ghana, ɔno ɔn pay attention to social media, sɛ ntintan fidie no so nsɛm a mobɛka nna ɔnyɛ ade nna wabɔn na dɛdɛdɛdɛbidɛdɛdɛbi. Ɔse ɔno on pay attention, on reacti to calls nti deɛ mo bɛfa ne mo bɛka biaa no nfa no ho na ɔno no sɛ mo ka sɛ mo bɛ sake no mo nfa no nkɔ world cup koraa apeta mpe onsuro. When you lose then people will ah ah.

Ɔna ɔkye yɛ boɔ yɛka mako mako enum no owiei na ɔka kyerɛ Ghana foɔ sɛ ma yɛnyɛ so emotional ɛwɔ coach Otto Addo ho wate aseɛ na ɔno team na ɔno hwɛɛ no ɛnra no sɛ anka yɛ different coach kora de gyina touch la yɛ anka still Ghana bɛgye five nti according to Austria coach no yɛ players no ankasa ɛna ɛnyɛ Kakum

Nti Rafranik sɛ Otado no ɔno ara na ɔde mo kɔlifaa kɔɔ World Cup ɔho nti mo nya aboterɛ mma no ɛbɛfa ɛno ɛyɛ Austria coach no na yɛde ho nsɛm aba na Otado nso adi nkɔmɔ kakra de fa Loris Atizigi ɔse five goals no ɛnyɛ Atizigi fort nti Ghanafoɔ eh, mo ngya blame no a mo blame Atizigi na waso no waso no waso coach no sɛ adeɛ no ɛnyɛ ne fort ɛyɛ team no nyinaa ɛna nfa

Ɔse five goals na ɛnyɛ Artiste Giffords nti monhwɛ na montie na montie no yie na nneɛma nso ntim nkɔ nkan na eh, Ralph Rangnick sɛ Ghana yɛ star no te sɛ Algeria nso ɔne Algeria wɔ group but owie na ɔkaa sɛ yɛ star no te sɛ Algeria but ɛnyɛ adeɛ Algeria bɛtumi ahyɛ no five

wontumi nsɛm no deɛ dɔɔso ɔho but yɛde bɛsi na yɛtumi adi nkɔmmɔ kakra nso ɛwɔ ho already na black stars ho nkɔmmɔbɔ no anɔpɛ yi yɛabobɔ so bebree ne adeadeɛ nti nsɛm a na ɔmo ka no nyinaa no otuado akɔmfam adi ama ɔmo na rafranik die na mente ase ayɛ sɛ ɔdaadaa yɛ bi na adeade oto no ɔnyo ɔte aseɛ ghana premier league ɛwɔ hɔ mɛma ɔwerɛ mfi Na sei na adeɛ no teɛ, Hearts of Oak ne All Blacks bɛbɔ, Aduana Stars ne Kumasi Asante Kɔrɔkɔ, ɛyɛ big game paa, Hohoh United ne Dreams FC, Kariola United ne Gold Stars, Nations ne Berekum, Chelsea na ɛbɔ, Samatex ne Bechem United, afei Young Apostles nso ne Mekyerɛ. Heart of Lions na ɛbɛbɔ. Ɛno yɛ match sɛ Nyame yɛ adom a ɛda kyena a ɛbɛtumi atɔ dwa wɔ Ghana Premier League no mu. Na standings no sei na ɛteɛ, Media ma wɔ 49 ɔdi nkan, second position yɛ Gold Stars ɔtɔ so ɛyɛ mmienu um, ɛwɔ 48 point, Kɔrɔkɔ tɔ so mmiɛnsa 42, Haso Folk ɛtɔ so ɛnan 42, Aduana Stars ɛtɔ so enum 41, Samatex ɛtɔ so nsia thirty eight points. Karela United ɛtɔ so ɛyɛ nson ɛwɔ thirty eight points. Basake Holy Stars ɛtɔ so nwɔtwe ɛwɔ thirty six points. Dreams FC ɛtɔ so nkron ɛwɔ thirty four points. Edu no ɛyɛ Heart of Lions ɛwɔ thirty four. Du baako ɛyɛ Vision ɛwɔ thirty four points. Nations ɛtɔ so du mmienu ɛwɔ thirty four. Du mmiɛnsa ɛyɛ Bechem United ɛwɔ thirty three points. Afei du nan no yɛ All Blacks wɔ mma no aduasa baako, Berekum Chelsea ɛtɔ so du nnum wɔ mma no aduasa baako, afei du nsia no ayɛ Hɔhoɔ United wɔ mma no aduasa, ɛyɛ du nson no yɛ Young Apostles ɔno nso wɔ mma no aduasa ɛna afei no ɛyɛ Eleven Wonders ɛtɔ so du nwɔtwe a ɔwɔ mma no du. Nti Ghana Premier League match day twenty seven ɛno nso ho nkɔmmɔbɔ kakra no no. Ɔpɔnmɔ Na o rap app wɔ black stars no na me de coach to adɔ mo voices no ɛbɛ wura mu ti ma me ntie o na me mmra kepi wɔ no afei yɛ mmra ɛyɛ atiefoɔ no so na yɛ mbi ahoma no ntomu ma wɔn. Fanta mhm um, like me hwɛ local na anaasɛ black star black star deɛ ne yɛ nka bi nti black stars no mm, o conclude no um, Yɛnhwɛ nhwɛ no sɛ wei no yɛ friendly match nti ma yɛmfa ngyagye otado bi. Fanta. Ebia na World Cup na ɛbɛfa anaa? Mo na mofa no saa but me deɛ mehu no sɛ biribiara na ɛbɛfa ama otado this time because ɛyɛ aborɔfo na ɛkɔhyia wɔn. Sɛ anka Mali mo ne Algeria mo ne Comoros mo no neɛ Madagascar mo na ɛkɔhyia wɔn wɔ World Cup no ase a nka menni problem. Nkoto bɛtumi ahyɛ wɔn nyinaa but wɔajustify time on time sɛ Ɔntumi nhyɛ broni. Nti maame push you to the wall aka two man to the world cup woyɛ Ghana ɛfi anaasɛ ɔyɛ sports minister a woka bi wɔ mu a ɛɛ wo a nka wobɛse Soto Addo de coach foforɔ aba nse akɔ world cup Fanta to be an institute ka mɛyɛ saa o hyɛ sɛ yɛkɔfa no yɛbɔ bɛsi na yɛtua sika na kɔfaa no mm. nti yɛntua sika ma no yɛmfa deɛ ɔbɛtumi aboa yɛ I don't think sɛ bi a time no bɛyɛ too short ɛno na daabi coach bia na ɔyɛ coach no ɔwɔ one month pɛ sɛ ne handwriting ɛbɛwɔ ne team so coach biara in coaching mr kebi just one month thirty days so yɛ coach a ɔsi ehu obi biara wɔ team a ɔcoach ne so nti two three months ne deɛ sɛ ɛno mpo deɛ enough. same question kebi would you advise sɛ ebia yɛn sisa otu ado ne yɛn fa different coach nkɔ world cup. at the moment mi ni obi a ɔbɛka si yɛn sisa na nya adwene. ti yɛn fo otu na nkɔ okay nea ɔkɔ nsuo no.
ɔno ana ɛbɔ ɛhina but do you think sɛ nneɛma bi tumi asesa. oh yes

because o sɛ so ogyina dugout mu na touch line na sɔ ne boys ne kasa ne nsɛm ɔbɛka biara sɛ ɔmu nfi. otuado nankasa wo steady otuado yie paa na ayɛm sɛ ondu time ɔsɛ ɔhandle national team national team team saa ɔmo yɛ ebi abɛ high profile yes i think sɛ nka ghana yɛn fa ne start under twenty and under seventeen mm. na nka wɔn hyehyɛ hɔ aa na wɔn fa mmra wate ase ɛba ne saa na wɔbɛte ghana fo ase mm. at the same time nso wɔbɛte. the blaster proper no wobɛte ɔmo ase but wode no akɔ hɔ saa no na players ni bi nso akɔ akɔyɛ sɛ wobɛto ɔmo wɔ mu mm. and a lot of players nso hu ne sɛ wankasa tactical ankasa woyɛ banquet nti yɛyɛ wobɛtumi anya obi kora wotwe ne yɛ kora ne aka sɛ sɛ mmerɛ bi ɛyi kora bɛka bi ɛ captain ya jordan jordan bɛka biribi sɛ coach ne training ɛyɛ brɛ o sɛ something something mm. forgotten that statement nti i think sɛ for now deɛ yɛmfa no nkɔ ɔno ara na yɛmfa no nkɔ but sɛ yɛtumi anya time ama otuado from this long time mm. because kwasi apia baayi kwasi apia sɛbi wanyɛ bɔne biara o mhm. ɛno ara sɛ yɛkɔ afcon round of sixteen na yɛyi firi mu asa but yɛnya coach ɔde yɛn kɔ afcon yɛn wini one match mu ɔda so te hɔ nti no mimi problem no sɛ sɛ nyɛ ɔtan paa anaa blasters no yɛkɔ two thousand six world cup otuado yɛ de ne ka ebia mo antua nti ɛsɛ ɔyɛ adwuma te eh, because
coach bia na waba blasters a even even even milovan ɛne ɛfrɛ sɛ something something coach coach mpanimfoɔ mpanimfoɔ ɔmo abɛn na ɔmo anya no silver platter te sɛ de kocha wacha yɛkɔ tournament na afaala ne apam yes yɛkɔ tournament na otado di ankara tam o si egya no kwan ya yan qualify for afɔn no anka ma de sɛ ɛnyɛ coach a wahyehyɛ team no yes and for now no nso sɛ yɛka sɛ yɛ saa kana ɛyɛ two different things yeah. si ankɔ yie a ɔbɛka sɛ coach na ɔde ɔmo aqualify abɛdi this day nti wo deɛ wo deɛ yɛma ma wo nwie yɛma ma wo nfa nwie mm. whether good or bad no wake up na nkasa yɛma aka sɛ african country bi yɛ nkɔ nkɔgye nti wo deɛ yɛnkɔ bɔ bi ɛne yɛbɔ ne sɛ ankɔ yie ɔno a na ɔbɛ resign ɔma mm. oh, ghana bi sɛ yɛbɔ no ankɔ yie a ɛyɛ ya sɛ yɛbɛkɔ akɔto sika agu. ba deɛ ɛyɛ me ya no sɛ ɔtwa do de wei ɔba ghana ɛmfɛ yɛ ɔho ɔnya aresan po ɔnya adwuma bio oh ti mi bɛfa no as scout okay n sɛ ne ne ne ne potentials ɛwɔ hɔ ayɛ sɛ yɛ yafa mehu ha ɔyɛ menka no ase yɛnya yɛafa adeɛ a yɛakɔ akɔfa ase yɛde yɛde ɛyi ɛyi square ɛyi pipe ɛhyɛ round hole mu akɔ akɔyɛ sɛ wakɔ akɔfa ɛɛ ɛɛ rubber spoon mhm. na wode nunu adehyeɛ mu anaasɛ wode kye adeɛ mhm. ɛbɛ nane you understand we are not using the right person for the right job otado nyɛ na adwuma otado should have been a technical man to the blaster. ayi sɛ ɔde ɛyi.
wɔde ply ebie boat and not yes wɔbɛsɛe edges ne nyinaa ɛsɛ anka use spanner no wei no wei office work mm. eti wɔn wɔn na ɛte otuado should sit back look at players call players and as a recommend players for the coach wɔte ase ɔno ne deɛ no ɔno ne deɛ no no but akɔ akɔ yɛ sɛ Place ni ohun o, Otuado yɛ good scout o, but ɔde wɔn ba a, ɔnkɔ wɔn mmom na wɔnyɛ adwuma no. Akɔ akɔyɛ sɛ wode wo nsa de yɛ mask kenke, aba bɛbam. Woyɛ no dɛn? Ayɛ sɛ ɔba, ayɛ sɛ ɔba bɔne. Wobɛma ne wiase mu sika nyinaa de adi dwa atɔ nam ba nkwan no, ɔyɛ dɛ, ɛnyɛ dɛ. Saa na ɛte. Oto kafra. Wate ase.
So Otuado no, nti ne priority no, ɛnyɛ ɛwɔ hɔ na ɔwɔ. Ɛwɔ. Yes. Sɛ Ottoaddo nya coach bi na sɛ Ottoaddo no tie coach no akyi na ɔrecommende players ma wɔn a, wobɛhu no sɛ obiara bɛbɔ nsam ama Ottoaddo because players no deɛ ɔwɔ kwan a ɔtwetwe players a ɛde wɔn ba ɔde wɔn ba bɛbua no but ɔde wɔn ba wie a ayusu wɔn. Nnam no dɔɔso nti ɔhu deɛ ɔmfa nyɛ nkwan no. ɔbɛn wɔ yɛn wɔ ghana premier league. fanta mm.
ɛɛ mɛ start wɔ transfer folk team no mɛhu start bi sisi a na house team no last five matches fanta wɔ wini baako abɔ draw mmiɛnsa ɛlusu baako and now tom fifteen points and house sɛnya sɛn ɛɛ seven ana ɛɛ house sɛnya seven because ɛɛ wɔnya six beer okay ɛyɛ three Ɛna Boalu su baako, ma me nhwɛ, ma me nhwɛ na me nfɛ ma atiefoɔ na ɛɛm me mma ɔmo wei na yɛ ni abrɛ nnɛ, ɛnna nipa ni abrɛ paa. Nti ɛɛ Tim Haas, yes, wabɔ draw mmiɛnsa ɛna wawini baako alu su baako nti ɛyɛ six point ɛna Haas anya no out of fifteen possible point nti nine point ni deɛ gu baabi yɛde akyɛ efe no Haas de akyɛ efe no ɛna six point pɛ na Haas anya out of fifteen point and Hearts a ɛbɔ so aduru All Blacks a ne last five matches ɔno nso ayɛ seven point nti performance no mɛka sɛ Zed All Blacks ɛyɛ ahead of Hearts of Oak in their last five games but wohwɛ league a yɛbɔ yi a team baako a nkɔyɛ mɛka ne sɛ advantage ɔwɔ advantage sɛ nkɔ obɛtumi point bi akyɛn obia na ɔbɔ league yi ɛyɛ Hearts of Oak Because nkran hɔ no yɛ obi si na fc wɔ hɔ ɛwɔ dreams fc ɛna all blacks yɛ ɔmo nea ɔmo bɔ yi. Wofiri nkran ba winnie bus so aduro deɛ a ɛkwan no nwo o nti nka as you should these opportunities na nka wanya point afiri wei mu and these three teams home and away ɔmo bɛma has 18 point o sɛsɛn ɛno wohwɛ the way a nneɛma ɛkɔ a has ne ɔmo bɔ koraa no a ɔmo ɔntumi nwini because mekae First game a Hearts kɔbɔɔ no Nsua Adua yɛɛ draw, ɛna ndɛ Hearts akyina ɔɔbɔ Nsua Adua All Blacks ntsi mehwɛ how a Hearts bɛkɔ with this particular game. Hearts yɛ team a aasɛ ɔmo hu dza ɔmo ankasa yɛ wɔ team nim. Nna yɛkɔ Legon, akyina yɛba ɛɛ Accra Sports Stadium, aasɛ Hearts yɛ stranded so far. Ɛwɔ league a yɛbɔ nim nti problem ne wɔn nkɔ mɛ hwehwɛ baabi a problem wɔ na wɔn asɔfo no wɔn de problem ne hyɛ field wɔn bɔɔl so but Accra Sports Stadium ne na ha ase wɔ ɛna wɔn si nneɛma nkɔ yie ɛna wɔn baa Legon Legon wɔn soso so nyɛ yie sisi yɛn wɔn nsa kɔ baabi a na nneɛma nkɔ yie no wɔn nsa kɔ bɔɔl hɔ. But Accra Sports Stadium no mu fi hɔ no pɛɛ me me checks no ɛɛ eh, ne yɛ aba sikatua no na ayɛ sɛ na wɔn yɛ maintenance nso wɔ hɔ. Nti na ɛdistracti ti mu no. So ɛte saa deɛ ɔmɔma yɛ hu nukurɛ wɔ mu? Mm. But ɔmo ka si ɛbɔ bɔɔl Accra Sports Stadium na nneɛma nkɔ yie. Ɛno yɛ supporters na ɛka yɛ team mpanyinfoɔ na ɔmo ankasa.
Fanta the fact ɛnɛ sɛ has sɛ nneɛma nkɔ yie season wei wɔ league ni mu a because ɛduru baabi no na ɔmo opportunity sɛ ɔsɔ ɔmo gye league. Mm. So ɔho after so ɔmo hyɛ kɔtɔkɔ. But still ɔkɔ opportunity no. Fanta opportunity ni Forbes esi yɛ yi. Ɛbɛɛ di o. Oh but when you look at the fanta ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ den because as no hɔ na ɛbɛhyɛ na ɔmanya point no sɛ wo blacks ba kra sɛsi a na ɔbɛhyɛ has two a sɛ has bɛkye na ɛden mene wo mmienu yɛ awɛ nti has bɛgye league ne sɛsi adeɛ wɔm si ɛmmɔ nwie yɛ but wohwɛ performance a saa de na adi ɛbɛ yi after kotoko game a fanta mimi ne awerɛhyɛm wɔm ɛnsi saa na ɛbɛsi a agye sɛ ɔmo a starte yɛ nneɛma foforɔ Me ehu sɛ ɔmo yɛ biribi. Mfata me nfa ni ntua na me mra kɔtɔkɔ game no. Mhm. Ɛdeɛ na ɛbɔ home but they must they must to be careful. Aduana stars.
Oh yeah. Mfata. Mhm. Me nim deɛ nti a mi kɛ sɛ mi nka na ndɛ. Ka ne ka.
Gyina after game ne me de bɛ ba. Ɔn sɛ yɛ wɔ officiating officials bi wɔ na ɔmo kɔ di game bi a. Mhm. Ɛyɛ na at times ɔmo tumi di tɛ mo the results ɔsɛ free game ni mo ba. Okay. ɛno nti na ama meka asɛm wei hwan na ɛba kɔtɔkɔ bɔ big game na some certain referees bi na ɛbɛyi ɔmo sɛ ɔmo nkɔ di saa game no bibi atumi si yɛn kyɛ last week aduan na kɔtɔkɔ ɔmo last ten matches sɛyi na ɛteɛ kɔtɔkɔ awi ni five aduan na awi ni two na emu tere ayɛ dorɔ. Fanta. Nti kɔdɔkɔ wa pa han ɛwɔ aduan no ase. Menu mpo na meka.
Last week game a kɔtɔkɔ bɔ yɛnhwɛ deɛ ɛsii yɛ. Sɛ penalty baa yɛ. Yɛwie na ayɛ nsɛm bebree. So ɔdɛ metrɛ no. Against nations no. Oh kyɛ. Yɛwie na ayɛ nsɛm bebree. Ka kɔtɔkɔ bɛ wini deɛ. But that particular penalty no. Na ɛfiri nsuo ase ba na mfutuo wɔ ho. Okay. Fanta aduan no akye dɔmaa. They must be careful. Okay. Me deɛ mɛka kyerɛ ɔmo.
Fantastic. Menim deɛ meka. baabi a menenam ne deɛ ɛfiri ba no menim deɛ meka sɛ nneɛma bɛkɔ tɔɔten ɔdɔman a ɛna ɛdeɛ supporters bɛyɛ mm. wonim no abɛdi tia yɛn yɛbɛyɛ o sei te sɛ the first na ɔmoyɛ ɔ ɔkae aduana ne has mm. coach koraa ma ne nante kɔ park so mm. te sɛ bia biribi kakra saa kɔ so
ɛnam sɛ Sɛ ɛno na ɛkɔ so a, na ɛbɛma biribi akɔ tɔɔtee. But sɛ saa nkɔ so na ayɛ sɛ o, te sɛ deɛ ɔka sɛ wɔn ase sɛn, ɛno ara na biribi a mma a, Fanta, me deɛ kɔkɔ na mebɔ wɔn. Wɔn te dɔmaa. But at the end of the day, wɔn a yɛbɛtwa kɔntɔnmu afa wɔn ti ko de ahyɛ wɔn anum. I rest my case. Kebi, eh, Ghana Premier League yeah, uh, na yɛwie yɛaba ahoma no so.
Sɛ me Ghana Premier League te sɛ na Francis Ken House of Folk ne eh, Oblast na ɛkɔ bɔ. Ɛyɛ me ya bebree sɛ saa match no ɔmo bɔ no this time. Hasso Folk nya league no a ɔbɛgye. Hasso Folk so kɔ hyɛ Oblast a Oblast betumi akɔ relegation.
Ɔmo nso ayɛ saa nyɔnkofa kakra nso wɔ ɔmo ntɛm. Ɛno na ama ɛyɛ me den.
And um, Hasso Folk against Oblast ɛtwa ɔmo tan Hasso Folk bɛ wini ɔmo. Ɛwɔ so aduro.
Ɛwɔ wei wɔ akra. Akra ɔmo bɛhyɛ.
Ɔtɛ ɔhyɛ wie a yɛnhwɛ matches a Oblast kɔ bɔ. Nnɛ mma ɛna ɛbɛyɛ me ya sɛ yɛbɛtena ha na All Blacks nso ɛbɛkɔ relegation. Ɛba ne saa no sɛ Central no ayɛ sɛ yɛntumi mmɔ yɛn ho mmɔden. Ne abrabɔ no akɔyɛ sɛ Black Stars. Yes. Sɛ Black Stars sɛ abakorasɛm kyerɛ sɛ wɔte no Cape Coast. Oh okay. Ti kyɛ nyɛ wɔn wa. Nyɛ wɔn wa Central region. Nti ɛno na mma ɛma mɛyɛ wei kakra. But I think sɛ it's my wish sɛ All Blacks bɛhyɛ na ɔmo aka league no because aso folk na ɔmo angye league a ɛnsɛ hwee ɛnya afei na yɛbɛgye league no bi but all blacks ɔmo san kɔ a ɛbɛha ma adwene me personally na ɛbɛha yɛn nyinaa ɛbɛha yɛ eh, fanta mhm.
ɛm sɛ referees a ɔmo di ghana premier league no mhm. ɔmo bi ka ho ɛna ɛɛ eh, national team no so ɛnkɔ yie ah yes ɔmo ayɛ dɛ because sɛ wobɔ match mhm. na striker Ɔpɔ goal a wahyɛ na frag ne suso offside. Mm -hmm. eh, yɛtwa no ɔngye eh, bɔɔl ɛnyɛ sɛ wo frag offside na wafrag bɔɔl mm. sɛ wogye offside na wongye a mm. I think sɛ ɔmo ɔmo wɔ eye no ɔmo hwɛ ɔmo bɛhu no sɛ league no nkasa no ɔmo manipulate mm. nti the fair result na wosi yɛ nya no

wɔtɔ nsɛmpa no da wɔn obi a ɔtɔn abibiduro mhm. na ɔka twi da ɔka fante da
ɔtɔn abibiduro na ɔka fante abibiduro a ɛsa yareɛ bebree a ɔka fante wate bi da mhm. wɔn obi a ɔka ɔtɔn abibiduro na ɔka ɛyi nkran da. ana yɛ ɔmo ka kasa bɛyi. asante. because ɛno no ɔmo ano ɔdɛ nti ɔmo bɛtumi apusi agenda sɛ asantani ɛyɛ agenda ho wodi nsa bɛgu ah na ɔmo a ɔmo de phone wokoto phone ani ama ɔsɛmina ne nneɛma nyinaa yɛfa na ɛstate asante ɔmo ano ɔdɛ nti sɛ nneɛma no ankɔ so yie a ɔmo na ɔsɛ ɔmo pusi na nka yɛsom ɛno na ɛbɛboa me se asanti journalist bɛtumi adi ɔmo ano aselete striker de ama blasters simple wate ase yeah. jola ka som ne ɛfrɛ eh, sɛn eh, eh, pure pure fo som na wei mu asom na wei mu ɛbɛtra kɔ nkran ɔne bɛbɔ ɔho so no na adeɛ no ayɛ dɛn atɛnne bɛwan sɛ puti pressure ɛma wo coach no But nea ɛkɔ so wɔ Ghana football na ɛnkɔ yie no bebree no ara no si wɔ as ɛyɛ Asanteman mu. Mm. Typical example, yɛmmɔ biem against Heart of Lions, wɔn na ɛde baeɛ. Mm. Nsoakyerɛma tim no ɛgu yɛ no, dɛn na ɛkɔfa baeɛ? Um, May 9th, dɛn na ɛkɔfa baeɛ? Nti na meka nyinaa, yes, mempaa sɛ mma mo ba, meka akɔ akɔsi sɛ yɛ referees no na Ontumi nka Reginald Collins Amoah ɔno na ɔkɔdi kotoko ne aduana mpɛ sɛ wo check sɛ Sasa guy no deɛ mimi ni baabi a ɔwɔ mpɛ sɛ wo check sɛ wɔn na ɔsɔ last time a yɛ yɛ yɛ nyinaa yɛ nua wɔn na ɔsɔ last time a Collins di kotoko ɛne House of Folk match a House of Folk winning da die minute ɔbɛgye penalty sometimes no outside the 18 ɔbɛgye penalty ɛba ne saa na na ɔdɔ na ɛwɔ league no mu no na ɛte kɔ ɛba no saa na trust na ɛte kɔ but sɛ yɛ game no yɛ standard a ɛyɛ competitive a sɛbi ɛnkɛ nkɔ nkɔfa yɛ anomfo mma megu ɛyɛ ɔfrɛ no sɛ Australia na ɔmo ngye sika no mfa Kɛ- kɔmpɛ- na yɛde ɛgya no local boys na ɛgya yɛ no a. mpo no sɛ sika no mpo ɔmo nspɛne wɔ Ghana ha mpo na nka ayɛ sɛ ɔmo de bi retɔ adeɛ na nka ebi aka o sika no so mpo ɔmo retua no wɔ dollars Dollars. because ɔmo di dollars Yeah.
wate ase Benjamin Asare deɛ sɛ ɔmo de ma no dollars a kyerɛ sɛ ɔbɛsesa no cedis. Ɔbɛ ɔba bɛsesa. Na waba abɛdi wɔ Ghana ha nti ɛbɛhu sɛ ne ɛbusti economy no nti yɛsrɛ referees na ɔmo di Ghana Premier League no sɛnea ɔmo di tia some of the anaa sɛnea ɔmo yɛ pɛl pɛl yɔ ɛwɔ some of the teams no ɛyɛ ɔmo nyɛ the same thing mo ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ kɔtɔkɔ akɔ akɔfa new board nti yɛyɛ biribi apirisi new board no ɛba ne saa ɛmoa Ghana football. mmoa. Yɛn nyinaa, wɔde ti akotoko wɔ eh, ɛfrɛ eh, baabi ani. Me mebɛtena kaa sɛ referee no ɔsɛ yɛ ban no because that ball no ɔsɛ nka ɛyɛ goal. Mm. Wate ase? Koto ayi eh, Ashanti region ɛne Ghana journalist so mu yɛn nyinaa bɛka bi wɔ ha but over the week saa story no yɛn mpo a menim wɔ ha mpo mo anyɛ mm. because ɛyɛ kɔtɔkɔ asɛm mm. but ɛkɔ ti akɔtɔkɔde a yɛbɛka yɛbɛsrɛ yɛbɛsrɛ the mm. fans anaa referees Collins Amoah hwɛ referee bi kɔdii kɔtɔkɔ ne Hearts mm. match ɔgye awa mpa naate bi ɔse ɔkɔɔ fie na sɛbe ne mm. bɛrima ɛda na ha mu ntumi nsɔre nti ɔbɛpa ahasofo okufoɔ kyɛw bɔne bi wɔ hɔ na woyɛ a ɛnso nsunsuanso no so Collins ɔyɛ very fine referee but when it comes to wonim sɛ ahasofo ka ayɛ wei ɛ ɛ ɔmo atwerɛ lɛta akɔma yɛ efiri sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔbɛ ɔbɛdi n sɛ ɔndi house of folk match o mm. ɔndi match ɛma house of folk yɛbɛsrɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ n'anim the young referee a yaboa no ne papa yɛ retired referee ne papa yɛ retired referee ɔfi sotpon yaboa no ɛna wakɔ akɔnya fifa badge ne nua baako bi si ka ho yɛfrɛ no ɛɛ ɛntwi sechi
wate ase ɔno nso fi mankɛse mu ha yi a small boy Yɛnte no ho asɛm bɔne o, but any time bia, nti sɛ wo tena ɛfoɔ ne sɛ ɛfiri de wo yɛ agenda a, ɛnwie wo yie. Sɛ ɛfifoɔ na ɔmo de wo yɛ agenda a, ɛnwie wo yie. Ɔbɛka he a, wonnya opportunity nkura anim da.
Referee a mebɔ mpaeɛ sɛ referees mehwɛ sɛ ne din bɛbam, ɔbɛyɛ first referee to officiate World Cup yɛ yɛ yɛ danielai na nka danielai firi hɔ a nka wo regina collins amu wa wo fi nfanteman ha yi a mm. nfanteman nso ne asen deɛ nka yɛn oh. nyinaa yɛ anuanom mm-hmm. nka yɛde bɛ yɛde bɛ yɛbɛ post wo bi na wo ba bɛyɛ wei but akɔyɛ sɛ hun sɛ this season ne match di mpo ayɛ den mm. because of agenda bi a ɔsɛte wɔn de ne kɔ dɔmaa ɛna wonim sɛ from chieftaincy political to football dɔmaa ne ashanti ɛwɔ rivalry ɛdɔm ntɛm nti yɛsrɛ. Nea nam ne so a mfintudua bɛba no, Bible sɛ ɔnyɛ dɛn? Ɔndue. Mede ma no asi. KB, ɛno ɛno no. We say hi, good morning. I'm listening um, to Sports Extra inside Ayibo. Sim one, Opamo, I need watch special. Opamo, that watch no, akwa no so pebia che package bi ma na yɛmfa nkɔ ase yɛn do why eti yɛbɛbie ahoma no de atum saa bere yɛ anaw so watumi afrɛ na wɔde wadwenkyerɛ aba dwumadie no so nkɔmɔ ahodoɔ a yɛdi from black stars ɛde bɛsi ghana premier league ɛnura yɛ game no wohu ne sɛe na dɛn yɛyɛ a Nneɛma bɛkɔ yie. Players no performance wohu ne sɛ coach na ɔno nso ɛnyɛ adeɛ anaa eh, yɛdi ɔpam wɔ agye wobɛboa me wɔ ha na yɛfa course no na nneɛma nso ɛtumi yɛ kama paa hɔ nti eh, yɛbie ahoma no nso de atom ɛwɔ hɔ a ti wobɛtumi aba na yɛtumi adi nkɔmmɔ good morning wo din ɛna bi akasa firi
good morning mede bɔbi nka so from side okay pakyɛ ma yɛntie o pàtó ma ẹ yẹ wẹ ni pàtó kọ́ bi yẹn ti o.
wei yɛ the worst ever sports a mo ayɛ koraa ɛnyɛ koraa ɛyɛ traba sports na ɛna mo ayɛ mo sesa mi di sɛ mo mpanyinfoɔ koraa bi tu mo fo ɛnyɛ koraa mo dan minutes na ebi mo di afa ne deɛ.

Wagye so, wagye so.
Na ma me nkyɛ sɛ me efiri mmra kɔmɔdɔfoɔ hyɛ yɛn ɛna me me honhom tu firi Ghana brasa mu nti me me de bɛ papa brasa deɛ a me de bɛ papa brasa hyɛ ma ka sɛ hu na Ghana foɔ yɛ bo na ɛma ko kyɛ sɛ wɔ bɔ koraa ɔ brasa sɛ wɔ ɛnɛ ɛma yɛ kɔ sɛ ha

Media.
Yes, sir. Kwame Akwa. Fantastic.
Mama, yɛtie mo sports no. Nokora wom na ɔsɔfo mega bɛkaeɛ no. Mm. Yɛbɛwɔ si tam yɛtie mo sports no. Mo wie a na moatwe yɛatwene.
Mm. Ɛyɛ sɛ ɛnyɛ fine.
Ate aseɛ.